Paul Għaxa huwa meqjus fost l-aqwa artisti Maltin fil-qasam liriku. Ismu xtered mhux biss fuq il-palk ta' bosta teatri madwar id-dinja, iżda wkoll fil-bosta rivisti u ġurnali awtorevoli f'dan il-qasam. Huwa l-persuna li stabbilixxa t-talent tat-tenur internazzjonali Joseph Calleja. Imwieled il-Belt Valletta fit-28 ta' Jannar tal-1923. Huwa ħa l-edukazzjoni fl-Iskola ta' San Pawl fil-Belt u wara fis-Siminarju tal-Arċisqof. It-talent tiegħu inħass minn tfulitu fejn kien diġà attiv sew fil-kor Schola Cantorum fil-Knisja ta' San Ġakbu l-Belt taħt id-direzzjoni tas-Surmast Carlo Diacono. Huwa beda jattendi għal-lezzjonijiet tal-kant mat-tenur Malti Nicolo Baldacchino. Id-debutt operistiku f'Malta seħħ fl-1946 meta Axa interpreta l-parti ta' Turiddu fl-opra Cavalleria Rusticana ta' Mascagni. Din kienet imtella fir-Radio City Opera House fil-Ħamrun. Erba' snin wara, fl-1950, iddebutta fl-Italja fil-Politema f'Catanzaro, fejn Axa kanta l-karattru ta' Manrico fil-Trovatore ta' Verdi. Fl-1952 iddebutta fir-Renju Unit f'Covent Garden fejn deher fil-parti ta' tenor singer f'Rosen Kavalier ta' Strauss. Wara bosta dehriet f'kunċerti ma' kantanti famużi barranin, fosthom Tito Scipa u Maria Caniglia, għaxaq kien imfaħħar u rċieva ħafna inkoraġġament biex ikompli jistudja. F'Marzu tal-1950 huwa mar Ruma għal din l-avventura, l-aktar wara l-inizjattiva ta' Caniglia li laqqgħetu ma' Alberto Pauletti, għalliem tal-kant attiv fit-Teatru dell'Opera f'Ruma. Fl-1951, waqt li kien fl-Italja, rebaħ il-Concorso per Giovani Cantanti Lirici, konkors li fih ħadu sehem diversi kantanti Taljani fosthom Franco Corelli, Anita Cerchetti u Gabriella Tucci. Hu ingħata borża ta' studju biex jitħarreġ ma' Giuseppe Bertelli, Luigi Ricci u Riccardo Piccozzi fit-Teatro dell'Opera f'Ruma. Ukoll fl-1951, fl-istess teatru, ittellgħet il-produzzjoni minn Spoleto ta' l-Aida fejn għaxaq kanta l-parti ta' Radames. Partijiet oħra importanti fl-esperjenza tiegħu fl-Italja kienu fl-opri Andrea Chenier, Carmen, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Tosca, Il Trovatore u Norma. Bejn l-1952 u l-1958, Paul Asha ingħaqad mar-Royal Opera House Covent Garden Company bħala tenur solist kif ukoll wieħed mill-mistiedna speċjali. Il-partijiet tiegħu kienu varji fosthom hemm Melo fl-opra Tristan und Isolde, Flavio fin-Norma, Pinkerton fil-Madam Butterfly, Radames fl-Aida u Tenersinger f'The Rosenkavalier. F'dan l-istess perjodu huwa nstema' bosta drabi wkoll fuq il-BBC u anke fuq l-ITV. Fir-Renju Unit l-esperjenza ta' dan it-tenur ċelebri Malti tinkludi bosta partijiet ewlenin fl-opri Il Trovatore, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, La Fanciulla del West, Carmen, Marta, Bohemian Girl u I Lombardi, li fiha kanta l-parti ta' Arvino. Recordings ta' ħafna minn dawn l-ispettakli għadhom jeżistu sal-lum. Apparti dan, sal-1961 kien attiv ma' kumpaniji operistiċi oħra fosthom il-Welsh National Opera Company mad-Dublin Grand Opera u Carl Rosser. Barra t-teatri, f'Malta, Polasha spiss deher ukoll fi knejjes u postijiet oħra f'għadd ta' kunċerti u recitals fosthom fir-Requiem ta' Verdi. deher bosta drabi bħala attrazzjoni speċjali f'Radio City Opera House fil-Ħamrun, l-Orfeum fil-Gżira, kif ukoll fil-Ġonna tal-Argotti fil-Furjana. Jekk l-ammirazzjoni tal-pubbliku kienet kbira, wisq aktar kienet il-kritika pożittiva li huwa kellu. Għaxa irtira mill-arena internazzjonali f'Mejju tal-1961 u ddedika ħinu għal familtu u t-tagħlim. Dik is-sena huwa ssieħeb mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u ħadem hemm sa mar tira bħala Kap tad-Dipartiment tal-Mużika fl-1984. Fil-frattemp, huwa kien ukoll Direttur tal-Mużika fil-Kulleġġ Saint Edwards bejn l-1967 u l-1973. Bejn l-1965 u l-1988 huwa kien ukoll rappreżentant onorarju ta' Trinit College of Music ta' Londra għal Malta. Barra minn hekk, huwa għandu l-liċenzjat mir-Royal Schools of Music u mit-Trinit College of Music u l-Fellowship mill-istess kulleġġ kif ukoll mill-London College of Music. Fl-1994 huwa ngħata l-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika u sentejn wara ingħata l-Lifetime Achievement Award fil-Malta Music Awards. Fl-1999 Asha ingħata l-Midalja tad-Deheb mis-Soċjetà Maltija tal-Arti, Manifattura u Kummerċ. Uħud mil-live recordings li saru fil-ħamsinijiet inħarġu fuq diski għall-bejgħ inkluż riċentament fuq żewġ CDs.
Jiena fuq l-għaxaq li ġejt naqsam dan il-mument pjaċevoli magħkom. Grazzi tal istidentuni wkoll. Paul Għaxaq kien simbolu, kien biex nuża kelma bl-Ingliż a role model, a role model li rnexxielu jagħmel dak li ħafna kantenti Malti kienu jixtiequ imma ftit irnexxielhom jagħmlu, dik illi jsiefru barra mil-limitazzjonijiet ta' pajjiżna, ta' dil-gżira żgħira tagħna u jmorru jimirħu f'pajjiżi bil-wisq ikbar fejn il-mużika forsi, għal dak iż-żmien almenu, hi iktar stmata milli kienet hawn Malta u fejn il-kantanti kienu biex ngħid hekk grupp ta' nies imwarrbin għax kull meta kienu jkun hawn opra jew affarijiet hekk kienu jiġi kantanti minn barra minn Malta. Meta sirt nafu Speċi ken għandna ħafna affarijiet in common, l-iktar waħda hija l-mużika u l-opri, għax jien l-opri nħobbhom ħafna. U l-karattru tiegħu jogħġobni, aħna niftehmu ħafna, ma mmerrux lil xulxin wisq, u allura speċi he is a gentleman, għandu għandu doti hekk, affarijiet li jogħġbu jogħġbuni ħafna. Rispett kbir. Meta, meta nkunu d-dar, Paul iħobb joqgħod jirrakuntali fuq il, fuq il-karriera. Peress li jiena il-karriera tiegħu ma, ma kontx involved, niftakar affarijiet żgħar biss. Hu joqgħod jirrakuntali fuq, fuq kif meta kien ikanta u forsi xi episodju Ma mhux li nitkellmu l-ħin kollu fuq il-karriera, lanqas, ta. Ma jirrakontali ħafna episodji, kien l-Ingilterra, kien l-Italja. Jiena bla ħajr bdejt inkanta, il-għariex malli l-mama semgħet li jien għandi naqra ta' vuċi u kellha seba' snin, hija ħaditni San Pawl, jien mill-Belt u konna noqogħdu ħdejn San Pawl, u ħaditni San Pawl, kien il-Christmas, wasal il-Christmas, u introduċietni lill-organista u l-organista ġagħlni nibda nkanta u bdejt inkanta fil-Milied. Dak iż-żmien kelli seba' snin mat-tfal l-oħrajn insomma. Iktar tard u mbagħad kont immur l-Istitut ta' San Ġakbu, il-Belt, kelli forsi mbagħad disa' snin naturalment, u Bdejt inkanta u meta kelli daqs forsi tnax-il sena, il-maestro di kappella kien preċiżament is-Surmast Carlo Diacono li kien maestro di kappella ta' San Ġwann ukoll dak iż-żmien. Dak iż-żmien fejn konna mmorru L-Istitut ta' San Ġakbu kien importanti ħafna. Is-sobien kienu jmorru hemmhekk. U t-tfajliet kienu jmorru fil-Knisja ta' Sant Irrokku eh, li qiegħda strada Sant Ursola. Allura konna nkunu sobin għalihom u tfajl għalihom, insomma dak iż-żmien. Eh, Umbat, naturalment, bdew ġobni l-kantax, meta kellitna xil sena, il-vuġi żviluppat. Naqra xi il-viġu tiżviluppa mainly bejn wieħed u ieħor kollok ħdax-il sena. Allura minn fejn trid tieqaf ftit biex biex inti tibda tinduna li qed titbiddillek il-vuċi, tieqaf ftit, ittieha ċans u naturalment tmur fej għandha tmur u tgawdiha hekk meta tkun meta ssir raġel għal dejjem, hopefully. U s-Sur Mas kien poġġieni ma ngħidulhom is-sekondi, vuol dire ma kontx nista' nkanta aktar fl-għoli hekk biss bħat-tfal, minn qalti, qalti. U kont nagħmel xi solo żgħir hekk jiena. Kien hemm ħija Alla jaħfirlu ċali involut ukoll, dak kien baqa' kien baqa' jkanta hekk mat-tfal iż-żgħażugħ, kellu vuċi rqiqa, dak kollu. Naħxirit nirvuċi u da. Hemmhekk mbagħad bdejt inħobbar, bdejt nħobbu lil dak il-mister. U bqajt inkanta waħdi bil-mod u nisma' l-Caruso li kien miet f'dak iż-żmien, mejn li meta twilit jien. Jiena twilit fin-1923. U bqajt niffolowjah. U meta kont, meta kelli mbagħad forsi ħmistax, erbatax, ħmistax-il sena, kont inkanta u nitgħallem l-arji li kien u kont noqgħod inkanthom quddiem Mera. Insomma, il-mama niftakar kienet tmur it-tarsna, xi papa tiegħi kien fin-Navy, Petty Officer fin-Navy, u kienet tmur id-dwana u tmur eventually Sant'Anġlu għax kien posted hemm. U kont inkanta, kont kont ikun sipro, u għad id-dar, kena mera kont għod inkanta għoddima biex napprova li nifsi speċi. Kollu, bdejt un bat, eh, naturalment, bdew japproċjawni, fuċi kienet, fuċi kienet għadda friska, ma bdew japproċjawni, tas-Sur Mastriet tal Maestri ta' Kappella tal-Knejjes. U għamilt forsi ma nafx imma forsi sena inkanta per eżempju fil-knejjes mhux ħafna ta' għax jiena kelli ħabib illi kien jatin il-pariru, kien jgħidli tkantax għal xejn, tkantax tisforzax, għax da mhux ismi l-isforza, insomma. U allura kont kont tant nibża' li nitlefa l-vuċi illi kont nobdi li jgħiduli, insomma. Hemmhekk u mbagħad meta wasalt meta wasalt kelli forsi 17 18 sena u anki iktar. Bdejt nistudja għand is-Sur Mas Nikolo Baldakkilo li kien tenur fi żmienu, bravu, u kien joqgħod il-Ħamrun. Eh, minn hemmhekk naturalment mbagħad bdiet il-propja karriera. Dak hemmhekk qiegħed il-Ħamrun mas-sur mas tiegħi Nikola Baldacchino. Nikola Baldacchino kien tenur ukollu, eh? U kien kanta barra wkoll. Eh, u għallimni, preparani l-ewwel, mbagħad komplejt nistudja barra. L-ewwel darba rajt l-opra kienet meta kont tifel tifel żgħir kelli forsi disa' snin. Għax taħtna kien hemm wieħed kellu fonograf. U kien iġibha joqgħod fuq il-ħoġor tal-post hemm fejn konna. Hu kien idoqq id-diski ta' Caruso dak iż-żmien. Kien għadu jmut Caruso, kien idoqq id-diski ta' Caruso. U kien hemm wieħed joqgħod ħdejna. Meta kien jgħaddi kien jarani dejjem qiegħed qed nisma' perfett nisma' kont dedi kont delettant ta' tifel. Insomma hu Alla l-mamma darba Alla xi darba neħdu miegħi report għadha. Alla neħdu miegħi għadha noreħeġ. Għax kien jagħmel parti żgħira kienu u flok ħalsuhom kienu kien parti żgħira, mhux ikanta. Kien isom pereżempju lanza, kien jilbes ta' tork, kien jilbes ta' iswed, ta' xieħ, ta' U dawk, dawk il-ħlas kien għidthom biljett, ma nafx hekk hux nej. U meta kien hemm is-snina ħadni, insomma ħadni b'idejja u tellani fuq fil-gallerija qalli tiċċaqlax minn hemm qabel niġi għalik, qalli issa jien qalli qalli tara qalli tarani qalli se nkun nilbes l-iswed u da kollu x'ismu. U jiena mort fil-gallerija qatt kwiet, għax kwiet kont meta kont tifel żgħir. U All right. Spiċċat, spiċċa kollox, u meta ħarġu qabel ma spiċċat. Naturalment fit-tiletat meta meta rajt dak is-suwed kollha l-iskjavi ħirġin kollha, kollha suwed, kollha l-istess, kollha kważi ndaqs. Kollha għajnejhom isebbġu daqshekk bojda. Dik l-ħaġa l-unika bajda L-unika ħaġa bajda li stajt nara jien. U ma ċejn qatt kwiet. X'għad mort id-dar bdejt nikbi. U mamma qatt li x'ġara, qatt li mort tant biex nara ġanni, biex nara fejn x'jagħmel u ma jagħmilx, u ma stajt narfu xejn, ma stajt nara xejn, ma stajt narfu xejn, bdejt nikbi serjament. Għax rrid ngħidlu pereżempju prosit ġanni pereżempju. U ma stajtx. Qatt ara tikkonfondi xejn. Qatt li ħalli issa issa meta tiġi xi xi opra illi jkunu jistgħu jidħlu fiha l-qassisin. Għax fi żmieni meta kont tifel jien, il-qassisin ma kinux jistgħu jmorru l-knisja. Irridu jitolbu l-isqof. Noħodkom. U ma għaddiex xahar li ġiet iċ-Ċeċilja ta' Refice niftakar. U ġie Refice stess li kien Monsinjur, Monsinjur tal-Papa. U ġi minn barra ġi kondaktja, ġi kondaktja u. Bqajt niftakar fil-post fejn kienet ħaditinna jiena. Meta kont nidħol mis-Sudarija li għalkemm meta waqa, meta waqa kien għad waqa fi frar tal-41. Waqa' bix-xeni kienu għadhom imdendlin mal-palk ta' l-Elisir D'Amore, niftakar. U bqajt niftakar dal-fatt kollu, kontinwament hekk.
Jekk wieħed iqis x'tip ta' vuċi għandu bħala għaxaq li nista' ngħid huwa illi meta wieħed jitkellem fuq tenur, fuq il-vuċi ta' tenur, hemm diversi kategoriji ta' f'din il-vuċi. Hemm it-tenur leġġier, tenur li jagħmel jista' jagħmel il rwoli f'opri pereżempju bħal L-Elisir d'Amore ta' Donizetti. Imbagħad hemm it-tenuri li għandhom iktar vuċi kbira, il-vuċi liriċi, tenur liriku. Dan it-tenur jista' jagħmel rwoli fl-opra li huma iktar kbar, iktar impenjattivi għall-vuċi. U mbagħad anki bejn daka u bejn imbagħad il-tenur drammatiku illi jista' jagħmel rabi jkanta opri bħal pereżempju l-Otello ta' Giuseppe Verdi, l-Aida ta' Giuseppe Verdi, hawnhekk int sa fejn jidħol Paul Għaxaq. Għax il-vuċi ta' ta' Paul Għaxaq hija vuċi li ngħidulha ta' tenur liriku spint. Spint li tfisser vuċi li qiegħda bejn il-vuċi ta' tenur liriku pur u t-tenur drammatiku. Infatti, Tnejn mill-opri hawnhekk għandi lista ta' opri li kanta Polaxaq. Tnejn mill-opri li kanta Polaxaq huma l-Ajda fejn għamel il-parti prinċipali ta' Radames u wkoll l-Otello ta' Verdi fejn għamel il-parti prinċipali ta' Otello. Dik l-opra tirrikjedi vuċi drammatika. U l-vuċi ta' Pawlu u ta' Paul tant kemm hija vasta, tant kemm hija vibranti, tant kemm hija virili li seta' jkanta wkoll dawk il-partijiet li forsi fl-istorja ta' l-opri huma l-iktar partijiet li jagħmlu piż fuq il-kantant. Imbagħad però jekk inħares lejn il-lista, Paul kanta wkoll Għandi raxxinier. Fi għamel parti prinċipali ta' ta' tax-xinjier. Għamel ukoll il-parti ta' Don José fl-opra Carmen ta' Bizet. Għamel ukoll il-parti ta' Turiddu fl-opra Cavalli Rusticana ta' Mascagni u tant oħrajn fejn it-tip ta' tenur huwa tenur liriku imma tant kemm huwa tant kemm għandu vuċi ttrenjata pulaxa illi seta' jagħmel ukoll dawna il-partijiet bl-ikbar faċilità. Inkanta ġeneralment l-opri arji, ġeneralment mill-opri arji, arji u dwetti. Arji mill-opri li kont inkanta jena, daw li smajtu l-paljaċċi, arja mit-trovator, mux neċessarjament li tkanta, tkanta minnom imma mainly kont inkanta dak li diġanaf biex ma noqgħodx Nistudja, nistudja ħaġa oħra flok nistudja dak li ġa għandi fil-but, speċi. U żgħid il-kelma vuċi ttrenjata. X'inhi hija? Il-vuċi hi xi ħaġa li jagħtielek il-bambin li titwieled biha, jew għandek jew m'għandekx. U Paul għaxaq twieled b'vuċi tajba. Però meta qegħdin nitkellmu Vuċi ta' kantant di vuċi differenti minn sempliċi vuċi li biha nużaw għal kuljum. Għaliex biex tuża l-vuċi bħala kantant trid tkun vuċi li tiżviluppa bħala strument mużikali. Trid żmien twal ta' train, ta' studju, paċenzja kbira, eżerċizzji u probabbli ddum tlieta erba' snin qabel ma l-vuċi tiegħek tiġi verament vuċi ta' kantant, vera, verament vuċi bħal ta' strument mużikali. Però barra minn hekk, kantant, speċjalment kantant professjonali kif kien Paul Għaxaq, kantant li kanta fl-opri fl-aqwa teatri barra minn Malta, mhux kwistjoni ta' vuċi biss, anke ta' vuċi ttrenjata, għax kantant irid ikollu ħafna doni oħra, pereżempju jrid ikollu udit, udit tajjeb. li jisma' l-mużika sewwa, li meta jkanta nota tkun nota intonata, tkun nota fil-kordi li qegħdin jagħmlulek l-istrumenti, mhux stonata. Irid ikollok memorja wkoll għax kantant meta qiegħed jagħmel opra fuq palk qiegħed ikanta kollox bl-amment. U meta wieħed jistudja l-parti, qiegħed nitkellem l-esperjenza tiegħi wkoll personali għax kantajt ħafna opri wkoll, kantant irid jistudja mhux biss il-parti tiegħu imma wkoll dak li qegħdin jgħidu ħaddieħor qegħdin ikkantaw kantanti oħra wkoll x'qiegħda tagħmel l-orkestra. U hawnhekk kritika ħafna fis-sens li jekk inti tkun attur qiegħed tagħmel parti fuq palk il-l-aċċent il-moviment tal-kliem ħa tagħmlu inti. Però Fil-mużika, f'opra, il-aċċent, il-mixja tal-kliem ħa jagħmilulek il-kompożitur. Jekk il-kompożitur jagħmillek żewġ battuti aspett, trid tistenna dak iż-żewġ battuti. Jekk l-aċċent ħa jkun ngħidulu off beat, trid toqgħod attent tidħol off beat. Jiġifieri din ukoll importanti ħafna. Memorja allura hija ħaġa li mbagħad trid tistudja tant tant ruoli differenti f'opri differenti, ġifieri l-memorja hija importantissima għal għal kantant. U mbagħad hemm preżenza fuq palk, irid ikollok personalità. Infatti għaliex xi kultant tara opri fuq forsi fuq television U kantant għalkemm vuċi tajba, vuċi sabiħa ma tantx jippressjonak menti kantant ieħor li forsi m'għandux dik il-vuċi jagħmillek iktar iktar attenzjoni, iġiblek iktar attenzjoni. Ħafna drabi hija l-personalità ta' kantant. Xi dawn huma fatturi li huma importanti ħafna għal kantant. U Fl-opinjoni tiegħi almenu, Paul Għaxaq kien imżejjen b'tant u tant kwalitajiet tajbin illi jrid ikollu kantant u għalhekk għamel dak il-isem kollu anki f'opri barra minn Malta. Kollox kien jgħodd. Forsi l-istudju ma tkunx xi ħaġa speċjali, però dak iż-żmien anki mitt lira kienet flus meta tmur l-Italja, pereżempju, iżżomm biha mhux ħażin. Għaliex Italjani kienu tilfu l-gwerra u dak iż-żmien, dak iż-żmien allura kienu daqsxejn batuti. Imma naturalment imbagħad kellha ħafna jnuna. Kellha ħafna jnuna pereżempju l-artisti Maltin, il-kantanti rader. Maltin kienu nġabru għamlu li serata u ma jkantaw miegħi il-Phoenicia Hotel, il-ballroom tal-Phoenicia Hotel, u kien hemm kunċerti oħra illi kienu ġabru flus biex jien ikun nista' immur inkanta. Mbagħad is-Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerċ li meta ġejt lura Tajtha ħafna għajnuna u sirt sirt president tagħha. Tawni scholarship. Dan scholarship kien għal sena biss ġifiri, imma in the meantime Jiena naturalment kont barra kelli l-familja hawn Malta u allura kont naqdef ħafna biex hekk fejn jasal bniedem li m'għandux familja nasal jiena qablu bilfors. Which I did. Mbagħad naturalment komplejt u bdew ġejjin il-flus minn għal oħra bil-mod, ġifieri. Mbagħad badna r-rotta, insomma, u bdejt nagħmel l-opri, għamilt opri mhux ħażin, hemmhekk u bdejt naqbad, insomma. L-ewwel forsi ma tlekx illi jiena mort mort eh, nistudja u kelli diġà tlett tfal u l-mara. Infatti mara ma pprovatx u kena ftit tal-inkwiet sakemm insomma aċċettat li jiena li jiena mmur inkanta. U qabel ma mort inkanta kont kantajt hawn Malta ma' Tito Schipa, kont għamilt xi kunċerti. Kont għamilt kunċert ukoll mal-sopran ċelebri Maria Carillia. Maria Canelli ħadet grazzi mal-vuċi u qatli għara qatli tiġi l-Italja. Bat nitħa, jena tu, għalli għatli npoġġik fidej taj. Bat nitħa, naturalment. Ma insomma, iż-żmien għadda, meta għadda xar, kienet batit li telegram. Se arriva in Italja entro il-primo luglio, per eżempju, Tipor in money. Insomma, bdejna bdejt naqdef jiena xina kelli ħafna ġijan iżżikar l-alla. Għamilt mux il-kant biza għamilt ħafna affarijiet. Anka wara l-ġeb, waqaf naħdem insomma. U tlaqt. Tlaqt ma l-ġurnata mort għanda poġġitni ma Alberto Paoletti li taf ma Amerika. U ħadni emmek biex jisimawni. U niftakar li għamilt paprata super, għalix dak iż-żmien, meta tkun għaddek żgħir u tkun bħali, irrid nasal qabel wasalt. Allura mort bid-dwett tal-Otello. Issa l-Otello hi opra tagħmilha meta tispiċċa karriera, mhux meta tispiċċa meta ħaqqas bdejt, għalhekk tibda. Insomma, u daħlu li f'kamra żgħira da San Pawli kien direttur artistiku U kif sema' li kanta u dak kollu, waqqafni wara ftit qallu ejja morru fuq l-istage. U minn hemm għamlu fuq l-istage. Qatt issa se nkanta fuq l-istage jien. Qallu issa qallu ngħidlek qallu għidlu jkanta l-arja tal-Aida. Radames. Kantajtlu Radames, kantajta mhux ħażin. U mbagħad ġara li semmew l-Spoleto, ġadu l-inkanta ftit ieħor u għamilt il-competition ta' Spoleto u flimkien ma' kantanti tajbin ħafna anki iktar minni, Għaddejt magħhom. Fosthom Franco Corelli, Anita Cerquetti u daw. Kienu għaddew artista li għamlu karriera kbira. Kienu. Fil-1952-53, jew 53-54, kienet saret waħda mill-ikbar norma li għad fid-dinja sa dak iż-żmien u issa għadha tissemma, ta' Maria Callas. Maria Callas kienet sopran mill-kbar nett, ġifieri. U niftakar jiena u Joan Sutherland konna għamilna l-partijiet sekondarji għalihom dawn. Konna fil-kumpanija ta' Covent Garden. u konna għamilna partijiet sekondarji magħhom, ġifieri. U naturalment trid ikollok vuċi tajba biex tkanta ma' dawn in-nies, mhux veru? U hekk u hekk u anke Sutherland kellha vuċi veru tajba tant li Sutherland kienet saret minflokha. Meta spiċċat Callas, Joan Sutherland kienet saret ċelebri mbagħad. U niftakarha jiena darba Għaddejja mur għal kwint jekk kienet tagħmel toqba fl-iscreens. U x'ismu, u kienet tħares toqgħod tara tkanta. Kont niskanta biha jien. Imma mbagħad saret, kif għattilkom, saret saret minn floka. Palaxa għandu don ieħor kbir, don ieħor importanti, illi kapaċi jgħaddi dak illi jaf il-ħaddieħor. Fis-sens huwa teacher, għalliem tajjeb tal-vuċi. U M'hemmx għalfejn ngħidu, di kulħadd jaf m'iniex nikxef sigrieti, wieħed mill-iktar vuċijiet importanti li ttrenja Polasha huwa tat-tenur Joseph Calleja li illum magħruf kullimkien mhux biss hawn Malta ma mad-dinja kollha. Kanta fl-aqwa teatri, m'hemmx għalfejn xi ngħidu kulħadd jaf fuq Joseph Calleja. Jiena nemmen li Joseph Calleja leħaq fejn leħaq imħabba il-gwida li kellu ta' Polaxaq. Jien għandi esperjenza qrib ta' dak li rrid infisser. Fis-snin, jekk m'iniex niżbalja, tal-1996 u 1999 kont fil-kumitat tat-Teatru Manwel. U waħda mill-affarijiet li xtaqt nagħmel jiena kien produzzjoni tal-opra L-Elisir d'amore ta' Donizetti. U kont xtaqt lil Joseph Calleja, dak iż-żmien kemm kellu, dsatax-il sena, u xtaqt lil Joseph Calleja jagħmel il-parti prinċipali fl-opra. U minħabba li Paul ħabib tiegħi, Ċempilt l-att l-ipor ħa nagħmel l-elisir d'amore u nixtieq lil Joseph jagħmilli l-parti prinċipali. Hu għall-ewwel deher qisu ma jafx b'hux ħa jaqbad jaqbad hemm illa ħafna domandi min ħa jkunu l-kantanti jien ispjegajtlu li li s-sopran Maltija imma Żewġ kantanti ħa jkunu barranin fosthom wieħed li kien minn ta' La Scala u spjegajtlu wkoll dwar il-konċett tiegħi li kelli f'dina l-opra u qalli ħa naħsibha ftit. Wara xi jumejn ċempilli u tani l-permess biex ngħid hekk biex navviċina lil Joseph Calleja ħalli jagħmilli dina l-parti. X'irrid ngħid b'din l-istorja? L-attenzjoni li Pol Għaxaq ta lil Joseph Calleja meta kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu. Għaliex surmast jista' mhux ġid jagħmel l-istudent tiegħu imma jista' jagħmel ħsara lill-istudent tiegħu jekk fil-bidu ma jiggwidaħx f'dawk il-linji li huma tajbin għall-vuċi tiegħu. Paul għandu għarfien biżżejjed ta' kif jgħallem biex il-Joseph Calleja iggwidah bl-aħjar mod possibbli. U naħseb illi ta' dana Malta għandha tkun grat lejn Paul Asha għaliex żviluppa talent li qiegħed jagħmel unur lil Malta tagħna fil-pajjiżi kollha li fihom ikanta. Imbagħad xi ħadd bagħat lil Joseph Calleja. Dak dak kien mod ieħor imbagħad. Verament. U hemmhekk tista' tagħti tagħlim għax ikollok ma kif kulħadd jaf intkom kont taħdmu, tistudjaw ma taħdmu wkoll fl-istess ħin. Hemmhekk għaj kollok x'tgħallem, għand kollok tajt għandi x'nagħllem u għandi lil min nagħllem, qed tifhem. U dak li tilkom l-ewwel li inti dik l-esperjenza tal-belkanto ngħidula jien qed tkun tista' toħroġha kollha. Aħna minn din naqra ta' gżira hekk għax kultant jgħidu għax aħna niftaħru bina nifisna. Veru niftaħru żejjed. bina nfusna. Biss però għandna bir, f'dal-każ, pereżempju, mhux ħareġ l-ikbar trur tad-dinja u Joseph wieħed mill-isbaħ vuċijiet li qatt dehret, eh! Dikjarata, mhux jien qed ngħidlek, dikjarata di jiġifieri. U l-isbaħ vuċi li hawn illum. Tifhem? Imma Għallimnih ukoll. Ara minn din naqra ta' gżira kulħadd imur Buenos Aires, Milan, Ruma. Irnexxielna kollox. Dak jien naħseb li jien naħseb li later on bħal meta ġejtu int ġejt jien hawn illum u ġejtu intkom miegħi hawn. Jiġifieri, naħseb qatt qatt isir hekk sittin sena ilu, sittin sena oħra li jingħad jingħad dal-fatt. Għax dak li jkun ma jindunax bħalissa, issa pereżempju qed jiġri, x'qed jiġri ma jindunax, jidda meta titlef tinduna, kif kif kulħadd jaf meta titlef tinduna tinduna aktar biex veru ġifieri. Meta kollu. Meta kont Teatru Manuel kienu batuni biex inġibu inġibu kumpanija ta' l-opra. Id għaliex l-opri dak iż-żmien kienu jsiru kemm il-manwel kif ukoll fuq Kastilja. Fuq Kastilja konna nagħmlu l-opri, mhux aħna mat-Teatru Manwel, imma l-Gvern stess kien jagħmilhom. Allura kien hemm is-Sur Scerri u kien jgħidli isma' tintaqa' ma' xi ħaġa u hekk u da. U jiena mort, kont hemmhekk, U naturalment stidnuna biex naraw kien hemm Nabucodonosor u kien hemm l-Otello ta' Verdi. Sa l-Otello ta' Verdi hija naħseb xi ħadd l-Otello hija waħda mill-ikbar opra, jekk mhux l-ikbar opra ta' Verdi. Jiġifieri. U dana stidnuna biex nisimgħuhom it-tnej. Meta kien hemm is-Salotello, kont mi, jien kont mistieden flimkien ma' qassis Taljan, niftakar għax kumpan, is-surmast Fr, Frontalini kien surmast Taljan, però kien jiddiriġi din l-orkestra, kellu din l-orkestra taħt idejh tal-Polonja. U Meta kien imiss Salotello, jiena u dal-qassis morna nisimgħu l-quddies u ħadtlu se nitilfu l-ewwel att. Qalli, qalli di prova ġenerali, qalli, u mmorru wasalna f'xi tminja u nofs u disa' ħens kwart, u nsibu kulħadd jiġri liebes sabiħ hekk, kulħadd, kulħadd lest, lest. Għadna bilqiegħda nistennew. Imbagħad ġie l-frontalini fuqi qalli, isma' Pawl, qalli, it-tenur ma ġiex. u t-tenur minn parentesi ma kienx ġie, il għaliex dan sema' illi l-ewwel l-ewwel opra, l-ewwel l-opra li se ssir, il-ftuħ jiġifieri tal il-ftuħ tal-istaġun, se jsir minn tenur Russu u ma ġiehomx. Allura qalli minn Otello ma jistax isir Otello, qalli qalli għax ma għattu x'nagħmel ta' fimti. Għattu din l-aħħar li kantajtha għatlu Malta fin-1960. Kienu l-89 li tgħattu aħna. Niftakar opra bħal dik għax. Insomma, mbagħad qal inti u jissikkan, jissikkan, jissikkan, għalli biex immorru ġewwa għalli għalli għandna pjanista għalli nippruvaw naraw fiex tiġi u ta' kollu. Insomma, ftaħt ħalqi u bdejna f'buċikna ta' għandi. Insomma, u għattar hemm ħalmu ħammur issa, għatlu għatlu perattu kif id-darba, għafatlu xi ħaġa se ninsa. Issa dan bl-esperjenza mbagħad tinsa xi ħaġa malajr tgħidha xi ħaġa oħra dak il-ħin. Ftit jifmuk. Insomma, morna u bdejna. U bdejna u għamilta kollha. Għandu bat kienu batu Malta niftakar jien, batu gazzetti insomma u da kollu. Iż-żmien huwa differenti u il għaliex dak iż-żmien Opra biss kien hawn, saret l-opra. Alla kulħadd kien iħobb l-opra, nies kienu jħobbu iktar l-opra llum differenti, llum l-opra ma għadix għalkemm qed sejra tajjeb u sejra l qudiem imma ma għadix li li kienet dari. Isemmejt li inti t-Teatru Manuel, imma t-Teatru Manuel kien għamel staġunijiet qabel il-gwerra, per eżempju, Għandek raġun kien għamel seasons tal-opra fil-waqt li jieqaf it-Teatru Rjal, li Rjal na konna ngħidulu dak. U l-Orfeum kien għadu hekk ma nisbarjax li għażin bela dak iż-żmien, imma jien kantajt fih mbagħad wara l-gwerra u ma kienx jagħmel staġunijiet tal-opra, kien jiġi Maestro Cantone bil-kumpanija tiegħu minn Milan u kien kultant jagħmel season hemmhekk. Otherwise, illum il-ġurnata għalkemm kull għaw bżon ta' teatru, insomma, biex niftemu. Eh, Kulħadd għandu teatru. Illi ma ngħidx għall-opra biss illum għax eh, lussu. Imma teatru li jista' jakkomoda kollox. Jiġifieri. Meta t-teatru waqa', ma fessirx li l-orkestra waqgħet ukoll, jiġifieri. Allura il-proprjetarju Sur Bonnaċi, Bonaci, tal-Premier kien stieden lil Ċaka Crescemanno li kien il-prim vjolin tat-Teatru Rjal. Kien stieden il-Pawlo Carabott, illi kien prim vjolinċellist, u kien kien kien ħawkoll li s-surmast Joseph Sammut, illi kien mbagħad later on sar is-surmast ta' Manuel Theatre. Eh, u dawk kien iffurmaw klassi ta' tlieta tajbin ħafna. U kien hemm oħra doq il-pjanu. U eh, kon kienu jdoqqu jagħmlu orkestra flaxija, kien ikunu kien sabaħ ħafna kien hemmhekk kien ħafna nies politi kien ikun hemm teatru għanċizmu il-premier u kienu doqqu eh, daw il-soks taljani. U jiena kienu kkuntrattawni biex immur tliet darbiet fil-ġimgħa inkanta żewġ Neapolitan songs u arja. U kont immur u kont ħadt isem biex biex biex dak iż-żmien ta' ta' tifel ta' ġu- ta' ġu- ta' żgħira ta' ta' darba soldi. U ġismu. Ma kont. U se tgħidli fuq Ġ- Ġużeppe Camilleri, Ġużeppe Camilleri em, kien wieħed mis-surmastrijiet kbar. Kien Sur Mastella Fallet fil-banda. U Giuseppe Camillera ħanajdlek kemm kien kapaċi. Meta konna kantajna ma' Kanilja, konna jiena kantajt ma' Kanilja u kanta il-Peri John Spiteri kien ukoll. Pero meta Kanilja saqsietu lis-Sur Mast Camilleri x'se jkanta, aħna meta tkun għadek żgħir, li karriera tibdieha minn denbha flok minn rasha. Qallu l-Otello, għax waqt l-Otello l-aħħar opra li kantante kanta, għax diffiċli issmagħha ġifieri. U trid tiġbor ħafna esperjenza biex tkantaha. Għatlu, isma' għatlu, sa, Duetto del Manon Lescaut, si, għalla, għatlu Surmast, għatlu qatt smajt biha di l-opra, jienu veru ma kontx smajt biha l-opra. Għalli ok, meta qalli issa hija għandi, għalli għal għada nkunu kollox lest. U hekk kien, mort għandu, id-dar ta' Sliema kien joqgħod, mhux bogħod mill-gżira, ġifieri għax hemm kienu jsiru l-kunċerti. U għallimni da' duett, tal-Monolitsko, u mhux talli għamilnieh, talli għamilnieh, talli għamilnieh ankor, konna, biex nurek kemm hu kapaċi. Issa rigward ehm, Lopez, John, John kellu vuċi sabiħa, vuċi modulata, sabiħa ħafna, u kien ikanta fil-knejjes ħafna. ukoll. Kien ikanta anki fl-opri, l-opri li jkun hawn, li kien hawn. Opri ma kenniex aħna, ma kenniex staġuni kbar. Ħlief waqt il-gwerra u ħlief xi staġuni wara l-gwerra li kien iġibhom Luigi Cantoni. L-ikbar diżappunt, l-ikbar minn diżappunt propju, propju kien illi jiena tlift ċertu snin il-bogħod mit-tfal, it-tfal kienu żgħar, naturalment kienu qed jikbru, U illum nħossi li mnalla ma għamilx iktar minn 10-11 sena għax forsi kont imbagħad illum. Naħseb biss li tfal ħallejthom. Ħallejthom tul ta' żminek. Għalkemm jien fis-sajf kont niġi xari u kont nitlef ix-xogħol hemmhekk. Imma kont nagħmel biżejjed, nagħmlu biżejjed, nagħmel biżejjed xogħol għal dawk ix-xari. Ta' naħseb Palaxa huwa bniedem li għamilna unur, bniedem illi kanta barra minn Malta u kanta importanti ma' kantanti ċelebri. Kantanti ċelebri ta' żmienu fosthom, biex insemmi waħda biss, Maria Caniglia. Huwa allura unur għalina l-Maltin li jkollna vuċijiet, li jkollna nies, li jkollna kantanti bħal Palaxa.